Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Esprit.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
Orienta.
Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars. Illum ħanħodkom miegħi sqallija biex imorru naraw il-preparamenti tal-Karnival Faċireale, belt viċin Katania li hija meqjusa il-belt kapitali tal-Karnival fi Sqallija. Sena wara sena Faċireale jittella Karnival mill-iktar spettakolari. Il-komunità kollha ta' din il-belt taħdem

Mill-ewwel tibda tgawdi veduti panoramiċi tal-Vulkan Etna. Wasalna fiċ-ċentru ta' Aċriale kif tistgħu taraw warajja bħalissa l-preparamenti għal karnival għaddejn bil-kbir. Biex wasalna hawnhekk għaddejna minn mal-kosta, għaddejna minn Santa Maria la Scala li hija żona eh, kostiera mill-isbaħ nispera li xi darba jkolli ċans nerġa' niġi hawnhekk. sabiex inkun nista' nara iktar bil-kalma biex finalment wasalna hawnhekk fiċ-ċentru ta' Cireale. Aċireale hija belt barokka żgħira u eleganti u bħal ħafna postijiet oħra fi Sqallija hawnhekk issib diversi knejjes grandjużi li juru l-ġid li kellhom l-antenati ta' Aċireale. It-triq tagħna waslitna għal pjazza kbira il-Pjazza tad-Duomo, fil-qalba storika tal-belt. Din il-pjazza hija ddominata mill-katidral, b'faċċata neogotiku. L-ewwel Duomo li qatt inbena f'din il-pjazza joħodna lura għas-seklu ħamsa, iżda d-Duomo li naraw illum ġie mibni wara t-terrimot tal-1693. Malli toħroġ mill-katidral, mill-ewwel issib knisja grandjuża oħra, Il-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl, li għandha kampnar wieħed fuq naħa waħda. It-tieni kampnar kien pjanat li jinbena, iżda b'xi mod qatt ma mmaterjalizza ruħu. Il-Karnival ta' Ċireale huwa istituzzjoni mlaqqam l-isbaħ karnival ta' Sqallija, riċetta antika ħafna ta' divertiment u ferħ. Jekk għandek niskata, umoriżmu u tħobb tiddeverti, Aċ Reale jistiednek ta' kull sena sabiex tkun tista' tgawdi minn teatru tal-għeġubijiet, mużika, konfetti, dwal, ikel, però fuq kollox karrijiet allegoriċi u kuluri. It-toroq u l-pjazez sbieħ taċ-ċentru storiku ta' Aċ Reale huma l-ambjent ideali għal spettaklu li jilħaq il-qofol tiegħu bil-parati tal-karrijiet allegoriċi grotteski, li permezz tagħhom l-artiġġana ta' Cireale jesprimu l-immaġinazzjoni u jgħaddu messaġġ bil-ħila artistika tagħhom. Il-Karnival ta' Cireale jittella' bejn il-Muntanja Etna u l-baħar, u kulħadd mistieden biex jammira l-karrijiet allegoriċi majestużi u jinvolvi ruħu fil-ferħ. Kulħadd mistieden igawdi l-ispettaklu ta' filgħaxija u jgawdu l-atmosfera unika li jinħolqu fit-toroq ta' Acireale. Isimgħu minni u titilfux l-opportunità li xi darba tgħixu din l-esperjenza unika. Kif tistgħu timmaġinaw, ix-xogħol fuq il-karrijiet għall-Karnival ta' Acireale jibda minn xhur qabel. Ix-xogħol kollu, il-karrijiet kollha jinħadmu f'dawn l-imħażen li hawn Wara hija mħażen li jinsabu ftit 'il barra miċ-ċentru storiku ta' Acireale, fin-naħa tat-Tramuntana, hawnhekk il-Maestri tal-Cartapesta jagħtu l-ħajja lill-karrijiet tagħhom ta' kull sena. Huwa hawnhekk li ta' kull sena jerġgħu jitwieldu l-opri mill-isbaħ tal-arti maħluqa mill-Maestri tal-Cartapesta li jgħaqqdu t-talent u l-arti. Kull sit tal-kostruzzjoni fih ħafna ħiliet speċifiċi biex tinħoloq kull parti tal-karru, mid-disinn tal-iskeċċ għall-moviment, għall-immudellar, għall-kuluri u għad-dwal. Il-majstri tal-kartapesta jingħaqdu flimkien f'għaqdiet kulturali. Kull sit ta' kostruzzjoni ta' kull kategorija ta' karrijiet għandu l-ispazju ddedikat għalihom fejn jibdew jaħdmu Minn diversi xhur qabel il-Karnival, mingħajr serħan. Il-Karnival alla Cireale huwa riċetta ta' umoriżmu u divertiment li jmur lura għal ġenerazzjonijiet differenti. Karnival bi storja mill-iktar intriganti li toħodna lura ħafna snin. Il-Karnival ta' Ċireale, meqjus bħala l-isbaħ fi Sqallija, huwa wieħed mill-aktar manifestazzjonijiet awtentiċi u impenjattivi tal-folklor tal-gżira. Għall-perjodu kollu taċ-ċelebrazzjonijiet, karrijiet allegoriċi, gruppi b'maskri grotteski, baned u karrijiet imżejnin bil-fjuri jallegraw it-toroq taċ-ċentru. It-tradizzjoni tal-Karnival ta' Ċireale tmur lura ħafna snin. L-ewwel dokumentazzjoni dwar iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Karnival f'Acireale tmur lura għas-sena 1594. Jeżistu dokumenti li jikkonfermaw ħlas ordnat mill-ġurati favur il-Kapuċċini għall-festa tal-Karnival. Meħlusa minn kull restrizzjoni, il-Karnival kien perjodu tas-sena meta kollox huwa permess. Iċ-ċittadini jistgħu jħallu lilhom infushom fil-libertà li jiċċajtaw dwar in-nies fil-poter ta' dak iż-żmien. Fatt kurjuż dwar il-Karnival antik f'Aċireale huwa li fil-bidu tas-seklu dsatax, waqt il-Karnival, kien hemm id-drawwa li kulħadd jissotta bil-larinġ u l-lumi. Minkejja l-popolarità ta' din id-drawwa, fl-1612 il-qorti ħarġet projbizzjoni ta' din il-prattika. L-ewwel karrijiet tal-kartapesta faċireale dehru fl-1880. Mill-1970 l-isbaħ karnival fi Sqallija pperfezzjona u kiber sena wara sena. U fuq kollox, irfina ruħu fil-bini tal-karrijiet allegoriċi, dejjem aktar spettakolari u aktar ikkuluriti, li sena wara sena joffri spettaklu Kif jaf joffri biss il-Karnival ta' Cireale. Hey, int, isma' ftit. Aħna ta' Nakubaw Siċili qed niċċelebraw l-imħabba biċ-ċikkulata flimkien ma' Dirty Cow Chocolates. Idħol fuq il-paġna ta' Facebook jew Instagram u imbonnici.tv. Sib ir-ritratt tiegħi flimkien ma' Dirty Cow Chocolates u għidilna naqra minnu l-ikbar chocolate lover fost il-ħbib tiegħek.

Din ta' warajja r-reġina tal-karnival. Bħalissa għajnejha magħluqa, però l-pjan huwa li waqt li tkun qiegħda fl-isfilata mdawra bin-nies fost ħafna effetti speċjali tiftaħ għajnejha.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal.
United Colours of Benetton.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
Orienta.
Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars.
Għandi bżonn l-attenzjoni ta' telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia biex jipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna flimkien ma' United Colors of Benetton. Irridu naraw ir-ritratti tagħkom bil-kostumi tal-karnival. Ibatu l-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħek u imbonnici.tv. Jekk intom tkun rebbieħa grazzi għal United Colors of Benetton ħaterbħu rigali sbieħ. Qed nistenna minn għandkom. Dan il-kumpless ta' katakombi, magħruf bħala ta' Mintna fl-Imqabba, kien oriġinarjament magħmul minn tliet ipoġeji separati li aktar tard ingħaqdu biex iffurmaw bir wieħed kbir. ta' Mintna hu eżempju perfett ta' kumpless ta' dfin rurali u jesebixxi karatteristiċi uniċi fl-arkitettura ipoġejka. Dan l-ipoġew żgħir hu ta' importanza arkeoloġika partikolari minħabba d-dekorazzjonijiet elaborati li fih. Elementi li ssib f'dawn il-katakombi Huma dawn il-pilastri eleganti u arzelli elaborati minn quxa, simboli li normalment jissimbolizzaw il-magħmudija Kristjana. Dawn l-arzelli minn quxa jinstabu f'sit ta' katakombi oħrajn. Insibu minnhom ġewwa l-Abatija tad-Dejr, fil-qalba tar-Rabat, Malta. Quddiem il-mejda ritwali, jew triclinium, hemm żewġ ringieli ta' xkafef triangolari għal-lampi li kienu jiżguraw dawl biżżejjed Għal min kien jieħu sehem fl-ikla funerarja.
Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hija l qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġ titfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika għal passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta

Knockabout jgħat jiġi miġjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton.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
Orienta.
Kickstart your breakfast the right way with Alpro No Sugars.
Ija ta' ċreale da' sew nofso għan minn Pozzallo hawnhekk ta' kull sena jittella karnival mill-isbaħ. Imlaqqam l-isbaħ karnival ta' sqallija.

Kif tistgħu timmaġinaw, ix-xogħol fuq il-karrijiet għal karnival ta' Ċireale jibda minn xhur qabel. Ix-xogħol kollu il-karrijiet kollha jinħadmu f'dawn l-imħażen li hawn warajja. Mħażen li jinsabu ftit il-barra miċ-ċentru storiku ta' Ċireale, fin-naħa tat-Tramuntana. Hawnhekk il-maestri tal-kartapesta jagħtu l-ħajja lill-karrijiet tagħhom ta' kull sena. Huwa hawnhekk li ta' kull sena jerġgħu jitwieldu l-opri mill-isbaħ tal-arti maħluqa mill-maestri tal-kartapesta li jgħaqqdu t-talent u l-arti. Kull sit tal-kostruzzjoni fih ħafna ħiliet speċifiċi biex tinħoloq kull parti tal-karru, mid-disinn tal-iskeċċ għall-moviment. Għall-immudellar, għall-kuluri u għad-dwal. Il-maestri tal-kartapesta jingħaqdu flimkien f'għaqdiet kulturali. Kull sit ta' kostruzzjoni ta' kull kategorija ta' karrijiet għandu l-ispazju ddedikat għalihom, fejn jibdew jaħdmu minn diversi xhur qabel il-Karnival mingħajr serħan. I preparamenti preparativi vengono innanzitutto Alessandro jispjegali li l-preparamenti jibdew mill-ispirazzjoni artistika li eventwalment twassal għall-kreazzjoni tal-karru. Jispjegali wkoll li hija biss il-passjoni naturali li kull artist tal-kartapesta għandu li twassalhom għall-kreazzjoni finali. Qabel l-isfilata tal-Karnival ikunu ġimgħat u xhur ta' ħafna xogħol u sagrifiċċju. Ħafna ħinijiet twal fl-imħażen. Lil Alessandro saqsejtu wkoll x'qiegħed jistenna mill-Karnival ta' din is-sena, il-Karnival 2024. Ci aspettiamo innanzitutto che noi partiamo di un principio che Alessandro jibda billi jgħid li l-prinċipju ta' kull artist tal-kartapesta huwa li l-pubbliku ta' Ċireale jiddeverti bil-karrijiet tagħhom fil-ġranet tal-Karnival, però jisħaq ukoll li dan il-Karnival għandu jkun Karnival grandjuż għal kulħadd.
Din ta' warajja ir-reġina tal-karnival. Bħalissa għajnejha magħluqa, però l-pjan huwa li waqt li tkun qiegħda fl-isfilata mdawra bin-nies fost ħafna effetti speċjali tiftaħ għajnejha.
Lo spettacolo diciamo che si concretizza Alessandro jaqsam miegħi kif kull għaqda tal-Karnival ta' Cireale tkun qiegħda tistenna l-mument tal-isfilata tal-karru. Mument li huwa meqjus il-qofol tal-ispettaklu għax il-karru jkun qiegħed jiġi esibit bl-effetti speċjali kollha u l-grandjożità tiegħu.
Hey, int li qed tara Knockabout Sicilia, għamel like il-page owenbonnici.tv u ipparteċipa f'kompetizzjoni li għandna miġjuba lilkom grazzi għal Baroness, in-nomina l-maħbub jew maħbuba tiegħek. Sabiex ikunu r-rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni u mbagħad ir-rigal li jintrebaħ gawduh flimkien. Qed nistenna minn għandkom.

Faċi Reale, bil-Cameras ta' Knockabout Sicilia kellna l-opportunità li nżuru maħżen ieħor, il-maħżen tal-għaqda Adrizzone.
Mario mill-laqda Ardizzone ħansaqseħ naqra t-tema tal-karru tagħhom. Mario, eh, la tema del vostro carro? Allora, il nostro carro parla sull'immigrazione, quest'anno è un argomento che Mario jispjegali li t-tema tal-karru tagħhom hija t-tema tal-emigrazzjoni, suġġett tant diskuss mill-poplu ta' Sqallija. Mario u l-Għaqda Adrizzone qed jimmiraw li bil-karru allegoriku tagħhom u l-umoriżmu iqajmu kuxjenza fuq dan is-suġġett. B'differenza mill-Karnival ta' Malta, il-Karnival ta' Cireale jiġi ċelebrat fuq numru ta' ġimgħat. Allora abbiamo sei sfilate che vanno dal 28 di febbraio e finisce. Mario jispjegali kif b'kollox jiġu organizzati sitt sfilati. Kollox beda l-Ħadd 28 ta' Jannar u l-isfilata finali se tkun it-Tlieta 13 ta' Frar. Mario jaqsam miegħi li l-iktar mument antiċipat tal-Karnival tkun l-ewwel sfilata għax ikun dakinhar biss fejn jaraw il-karru bl-effetti speċjali kollha tiegħu jiġi esibit, mument emozzjonanti wara tant ħidma u sagrifiċċju.
F'dawn il-filmat isbieħ li wasalnilkom minn ċireali ħadnikom ftit minn wara l-kwinti ta' xi involvi sabiex jittella dan il-karnival tant importanti għal gżira ta' Sqalija. Il-karnival ta' ċireali mlaqqam l-isbaħ karnival ta' Sqallija. Knock About Sicilia jispiċċa hawnhekk. Jien niltaqa' magħkom fl-episodju li jmiss ħa nkomplu nżuru aktar irkejjen ta' din il-gżira hekk interessanti, però fuq kollox inkomplu nsiru nafu iktar postijiet li intom tistgħu żżuru fil-vakanzi tagħkom. Infakkarkom biex tipparteċipaw fil-kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Flexis Fortify. Irridu narawkom attivi, rridu naraw ritratti tagħkom qegħdin tagħmlu l-attività fiżika. Ibagħtuli dawk ir-ritratti permezz ta' messaġġ privat. Fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook, owenbonnici.tv, u dak ir-ritratt jista' jrebbħek il-kura għall-ġogi tiegħek. Grazzi tal-li kontu miegħi, arrivederci, niltaqgħu Knockabout Sicilia li jmiss.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.
Kollox authentic Greek yogurt.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
Orienta.

L-Erbatax ta' Frar, Jum il-Maħbubin, ċelebrazzjoni bi drawwiet li għandhom impatt negattiv fuq l-ambjent. Jintbagħtu biljuni ta' kartolini li l-maġġor parti tagħhom ma jistgħux jiġu riċiklati għax ikunu bil-plastik, foil jew glitters. Jintnefqu ħafna flus f'dekorazzjonijiet żgħar li jintużaw għal ftit u mbagħad jintremew, bħal bżieżaq u oġġetti żgħar oħra. Però. Huwa possibbli li tiċċelebra Jum San Valentinu mingħajr ma tagħmel ħsara l-ambjent? Ir-risposta iva u għalik għandi ftit ideat. Agħmel sorpriża lil Valentinu tiegħek u qattgħu ftit sigħat fil-kċina flimkien. Biex veru tkunu sostenibbli, agħżel ingredjenti li ma jkunux imgeżwrin fil-plastik u uża prodott frisk lokali. Il-ward, sinonimu ma' Jum San Valentinu, m'għandux ikun ta' ħajja qasira u jintrema. Il-ward Jista' jitnixxef u jiġi ppreservat. Dendilhom rashom 'l isfel fi spazju frisk u mudlam, wara ftit ġranet jittrasformaw fi blanzun ta' dekorazzjoni. Gezwer sostenibbli. Agħżel karti riċiklati. Tużax plastik jew wrapping paper li jleqqu. Idea ħelwa hija li tuża basket taċ-ċarruta. Dan jista' jibqa' jintuża u hu utli fil-futur. M'hemm xejn iktar b'saħħtu minn messaġġ miktub. Iddedika ftit ħin Biex tħarbex ftit messaġġi mill-qalb, li tikteb huwa ġest mill-iktar ħelu, b'sinifikat b'saħħtu, ħafna iktar milli tixtri kartolina. Ħinek huwa mprezzabbli u l-ebda oġġett materjali ma jista' jaqbeż il-valur ta' ħinek. Pjana attività sempliċi, bħal mixja fil-kampanja, sib post fejn tista' tgawdi nżul ix-xemx jew qatta' serata ta' mira l-istilel. Ftakar, l-iktar affarijiet sempliċi jikkreaw l-isbaħ memorji. Din is-sena iċċelebra Jum il-Maħbubin mingħajr ma tagħmel ħsara l-ambjent.